Ta avisa família ki alges manda pa un msg píkaru splika antis di nu kumesa bi filmi skrebe na kanal kumenta konpartilha dexa kel like pa subi di tenson na youtube sima bu sabi panki n ka sabi ki mudjer di rapaz di merka ki panki mexi ku el la rapaz sai na sota panki panki bu sai ta da tramera tras di mudjer di omi panki Panki, toma juiz. Panki n ka sabi ki trameda ki e da la na mei di mudjeris di rapaz di Merka. Rapaz di Merka ka kurti nen un poku. Rapaz xinti siumis. Rapaz si na sota Panki, n ta pa palavra di Panki, nhos ta odja kuze ki pasa ku Panki ku rapaz di Merka. Ka batxa, batxa ki tai. Nta mi sta dentu ku batxa, batxa ki tai. Pui si non kel ora kuze ki ta daba un asin. Kel ora ku kuze ki ta daba. Nton e pon e ka ben bun nun, es ta ben bun djuntadu. Kuzal ki si ta ben di un mun nu ta rindi, nu ta marka un rindi. Ami se kre ka mete djobi ami, e txoman nu marka un rindi si nu a un kon nu marka un rindi nu da, nu bai nu a un rindi nu marka rindi klaru. Pon Kalu ka djobi mi, ya es ta, es ta inveja sin Kalu, es ta inveja sin ma Ô bo bai nvê kela inveja. Kela bai nveja bo. Mo mi nada nka fai broda. Mo juro mo nada nka fai broda. Broda sa ta fla ma nsa ta dansa tradi si pikeda. Nka nka nta dansa nen ka ta ami nen ka ta ami na nha sta na nha vibe nen ka ta liga es kuza di ami la na nha vibe na nha kantu si ku nhas bada ta da ke nhas da ke nha pasu da ke nha tremeda. Pô nka nka nta da tremeda. Ya, minus bira tudu oiu oiu na oiu na mi, usa doi Minus fika tudu oiu na mi Brother kela ki kria brother siumi, usa doi Brother usa ta bra ma sa ta dansa atrás di si pikena Mo keli ki e tristi propi e E siumis, brother tinha siumis na mi Era pa staba la e sustaba el Era pa ka ta mexel no. Bro, mo ke no, dama ndao foto. Nda ke foto di ke brother ki da nba fatada bro. Ya, nda ke foto. Ya, nda ke foto. Nte, nta di kexa la polisi. Nta, nta, nta di kexa la polisi. Ami nta to konta pa es, es ta ben krunhesa. Inda nta to konta pa es. Mi ntoma konta pa es, nta toma konta pa es, es ta ben ku maldadi. Ami so na ta konta pa es pamodi ki pulisia fazi fazi brora kel kuza li kel li kel la. Afinel es é ta ben so ku maldadi ku mi. Sin, ami so na ta konta pa es. Sin, ami so na ta toma konta pa es. Go. No, ba fatada farapan. Farapan si si meran si farapan si panhami en xeiu ave o kela si fara si panhami en xeiu ka sa undi nta panha kela si panhami en xeiu nka sa undi nta panha rostu ya na na na na rapaz di purtugal rapaz di fransa rapaz di olanda e so rapaz fixi Es é ka ta ke pa ra pa di mea ku tora sta se suku brebura mu ngra ja ra para ke suza la ca ra pa ras ya es ta ya es ta sai suku gera mu suku gera mu ra pa di purtugal nen ka ta leba nada en konta ma es é simplis kuza es ta leba kuza na petu ya na ke la un ka kutu ya mi sonu na tuma gera pa es afinal es ta sonu na ra txanba fatal bo sta na bin kadera o ke. Tata esta taiadu di mundu katoiku si moz ta taiadu di mundu katu ami oi ken bai serena e bai fla si pegan po la na na la mi fika la ketu moz ta laska na bai nu sa pegou ba mandera mi pa pon pa baxu Dani ta ben e N ka liga-s Hihi Bu sta dor é goa Bu sta na goa ten piâ ku stadu di pâ Ku N sai di Wish ti Dani ta beju be su i Nen N ka liga i Ba foi di si vibe Êêêê Ê vibe i Ê vibe i Hum Bu sta na brinkadera N vê ti nu bai ku pas Simplis kuza bu ta bai bu ta ba P'un data prubléma.

Ya! Ya! Mo e n ta mostra nhos kel brother ki pena n ta mostra nhos. Kel brother, un brother pikinutinhu asi, un pikinutinhu ki da un bate la. I n ta kai ta tenta pega-m na nha panki. Ya! E el próprio. E gosi el mosi mandadu e recar gosi el inga ta fla nomi ken ki ma nan. El fla-m, Panki, toma kuidadu, rapaz, kel rapaz sta so ta djobe-u un bes. Ya es ta so ta djobe un. E son ta dexa ta grava nin live nin ta dexa gra tan ta po foto goi ki e ma tan ta kexa nta da kexa po ma ma rapaz di merka sta nha tras ta djoben ma rapaz ma rapaz di merka sta nha tras ya ma rapaz di merka sta nha tras ta djoben pa dpes toma inisiativa ku rapaz di merka e por isu ke paga el ku polisia ya goi Agora ninguém vê-s ka meste sai kuza kuzê ki ta pasa dja bo êgo êgo ê kuzê ki da Zô ta ami la nê kantu sô na bai abro ora ta txê ta da txê txê txê pan si inda ta kai ta krê yunta pê kuza Zô ta oi ya bo bo pensa purus ki rapaz di merda es ten i pur isu ki ki ki kai ke sai ku uma gera ku polis si goi ke ke sai uma gera ku polis ami uma fix ami ta buska algen ami ami ami la na nha ka ami ka ta buska ninguém. Ami n ta sta la na nha kantu kalmadu, na del yo n sa para di di da kel tremeda li, n sa paral na vibe sin ka sa da tremeda mas, pamodi rapaz sa ta kria siumis y minin sa sta la ta djobi, rapaz sa ta siumas, n sa ta para di da kel tremeda li, n sa paral, n sa da tremeda gó n sa da so na palku, tremeda di gosi li, po tremeda li mutu pizadu dimas pa fika ta da-l na meda algen. Nos atua ki N fika na Mira, algen sta djunta. Es sta djunta, Djobe, ô abo ami, N sabe mi nen, N ta fla-m, Skrabi, undi N sta? Ki N da dos divida di korpu e móvel pa altura e mundu ta riuni, ta e. E kel la mi nen sgorsa, mi es mi nen sta kurti. E siur ki mi nen sta kurti, abo mi nen sta kurti, ami ô ami N ten kulpa go ki mi nen dja kurti? Ami N ten kulpa? Ami N ka ten kulpa. Brota fla-m, ami so na da nha tremera, brota fla-m, ma N sa ba dansa atrás di si piken. Kel otu brother ben pensa i si da un da un brother N ka papia ku mi brother txeu da un ban tra rostu to lebai kel otu go ku mi ma ben mas un tun da un di ki ten kabelu un go kel otu ben ave maria na pa di merka N tinha mural ku nhos N toma konta pa nhos N toma konta pa nhos N fla polisia pamodi ki faze rapaz di merka la afinal nton nhos sa ta ben diskonta na mi nton nton N na mi ku sa ben.

Spera un pamodi n tene pikéna detadu na ladu Ten ki sai di ladu di pikéna
Pon ki dja ten três dentu kaza ta moka Nha sa moka tudu dia Pon ki.

Ué go, bu ka mestau sa pa sanhu Santa Mária mon? Pankin, Ya. kuzê ki N sta faze la Kau Verdi? Amor, bo un tonton Kau Verdi más? Hã? Amor, ka sa kurti Kau Verdi más? Ai, dja N bai, dja N pasa sábi, dja N ten nhas, dja N ten bons momentu la. Dja N ben, ka ten di más nada faze la. Amor, seba, abo, abo, abo, abo, mi oke bia lá na festa, na mo brother de merda, vai deu um bafatada, mo. Dou bafatada? Sim, mo, mo brother, a mi só na ranha tremeda, brother sa ta flama, sa ta dança atrás de mulher, que luto vai deu um bafatada, mo. Que brother? Um brother, olha, um brother cabelo trançado, sim, Ya, é un brother pikinotinhu, si, e sta go, ke, kel otu, kel otu tanbe é un ki ten kabelu, si, un ki ten kabelu Como tudu que pa se baxu. chama? Nome, nome.
Nomi, nomi, go, pera N ta fla el, ma é pa, pa, kel é pa mi djobe, N tene, N fai, N fai fotu, N fai, N fai fotu, N ten fotu bon, sa kexa, poi sta so nha Tá bom. trata yo.
Ma broda dona rostu bu kadal. Nos Tximé no é djantra rostu Igó kel otu é bebe djunta na mi Djo paga batxa mo Batxa ki taia mo Êê Nova.
Mo Djo paga batxa mo Batxa taia tudu kel omi mo Pe djunta na mi Sim Mo rapaz Bon. djunta na mi mo
Ami go. Be pa ben un un. Pa ben un un pa nu marka rinha. Bom, a mim ka pode fla nada bu moda, mim ka sabe kenha. Não, mo porque ele, yo, que tropa ali. Bo olha, bo conhece um brother, um brother baixinho, ele é baixo, sim, ele tem um, ele tem um Mercedes branco. Ele, ele tem um Mercedes baixinho, sim, pequenotinho, ele tem um Mercedes, ele tem um Mercedes branco. Edson.
É kela prod, ela. É kela, ya, el prod. Edson ki djuda na bo? Ya, el ku Aidan.
Poi el, el, kel prod ki, oi, é kel prod ki ba toma, kel prod ki fla ma sa ta bai ya. Tra di si pikena, el ku e ka mes ta intendi. El e bo e txiga e randja. Abo, abo es é nha prod, es é algen dretu. Na, pa bo.

Pi. Bu ka sa gasta nada. Abo bu ta dal vip di grasa. Nau. Bu ta bibi di grasa.
Dexam papia. Dexam papia ka bu ta papia. Abo bu sa ba vip di grasa. Bu sa bibi di grasa. Bu sa kumi di grasa. Bu ta atxa ma bu ten ki bai pertu di mujer di algin o a fika ta da tremeda? Nau. Ruspondan. Bu ta atxa ma bu ten ki a fika pertu di mujer di algin o a fika ta da tremeda? Abo ka ten ruspetu no. Pertu modi Mi sta lonji, mo lonji mudje ami logu mi ka sta na e kantu ministers bu e ta djunta pamodi kela e sin kin bravo ke brother nsa kexa del pamodi fladu ma ke rapaz di merka ma sta so na union un be bai No mos, ta pena ka bu ele, ka bu kesta di kes rapaz la, rapaz la es e dodu mo, obi, Sim, obi. pensador

É uns ki ta sta djuntu ku a família, un. Anhan, e a família sta la. Krédu! Mo, kes rapás la es é djuntu, mo, kome, kome mexi ku es, nau, panki. Mo, kes la, panki, kes la ta mata-u, mo, panki. Abo ka bai pa pidi diskulpa, mo. Ami nda ta so.
Panki. Bai e bes pa pidi diskulpa, ma kel la es binha. Ma ami tanbe nada. Mo, kes la. Ami nada ka fase. Mo, kes la, el é prigozu.